Merci, Här President. Ech soen och als Éischt enker dem Kolleeg Marc Spautz hei e grouse Merci, fir datt en dat Thema op den Ordre du jour gesat huet, wéi en am Januar, esou wéi en dat och virdru gezielt huet, deen heite Punkt op den Ordre du jour geholl huet. Du war d'Welt eng aner. Mir ware virun enger Kris. Et war eis net bewosst, datt zwee Méint drop, déi Interpellatioun ganz vill un Aktualitéit géif gewannen, eng Aktualitéit, déi mer eis net gewënscht hätten. An ech mengen, mir wären alleguerte ganz frou gewiescht, wa mer zum ursprünglech geplangtenen Datum am Mäerz hätte kéinten iwwert dat heiten Thema schwätzen an eis net hätte misste mat engem État de crise beschäftegen, respektiv missten deen État de crise geréieren. Dass. Kruzial hunn ech gesot, an et ass kruzial aus deem ganz einfache Grond, well mer hei wierklech vu systemrelevante Beruffer schwätzen. Mir schwätzen hei net vu Beruffer, déi een einfach esou ersetze kann, a mir schwätzen och net vu Beruffer, déi een einfach esou léiere kann. Et gëtt e Grond, firwat grad am sozio-educative Beräich, et Zougangshürde ginn, et gi Kritären an et gi ganz kloer Formatiounspläng. Wat meng Virriedner hei scho gesot hunn, ass, Eise Gesondheetssystem ass haut immens ofhängeg vu Leit, déi am Ausland liewen. Firwa? Bon, dat eent, dat si sécherlech d'Salairen, déi e Facteur hei spillen. Dat Zweet, ass awer sécherlech och, datt mer et net fäerdeg brénge genuch Leit hei zu Lëtzebuerg auszebilden. An do muss ee sech da jo awer d'Fro stellen, wourunner läit dat, datt mer et net fäerdeg bréngen an engem esou räiche Land wéi Lëtzebuerg esou systemrelevant Beruffer adequat auszebilden? Läit et dorunner, datt de Programm ze schwéier ass? ze kondenséiert ass, wat een aus dem Secteur reegelméisseg héiert, datt d'Schülerinnen an d'Schüler sech beschwéieren, datt de Programm dach awer ganz kondenséiert ass an datt hinnen einfach d'Zäit feelt fir besser ze gi fir dat Ganzt ze packen, ass et well d'Offer u Formatioun net duergeet. Bref, ech mengen, datt mer eis hei wierklech mussen d'Fro stellen, wéi kënne mer an Zukunft d'Unzuel vun den Absolventen hei zu Lëtzebuerg, an d'Lut setzen, an dat net nëmmen am Interêt vu Lëtzebuerg, mä am Interêt vun der Groussregioun, well et däerf een net vergiessen, all eenzelnen Employé, deen aus der Groussregioun op Lëtzebuerg schaffe kënnt, dee feelt natierlech a sengem respektiven Duerf, a senger respektiver Stad. An de Marc Baum huet et virdru gesot, Wann d'Grenzen zougaange wären, dann hätte mer ganz domm hei aus der Wäsch gekuckt. A fir ebe grad dat ze verhënneren, sollte mer hei weider Efforte maachen. Dann hunn ech et ugeschwat, d'Ausland. D'Ausland, dat ass heefeg an deem heite Beräich d'Groussregioun. Mee d'Ausland geet awer och vill méi wäit an do geet et dann ëm d'Koordinatioun, wat d'Unerkennung vun den Diplomer ugeet. Ech mengen, et gi ganz vill Leit, déi eben net hei zu Lëtzebuerg Gesondheets, Gesondheetsberuff léiere, mee dat an deene verschiddensten Héichschoulen oder weiderféierende Schoulen am Ausland maachen, ob dat an der Belsch, Däitschland oder Frankräich ass. Verschiddener kommen esouguer vun nach méi wäit hier. An do, mengen ech, misste mer nach weider Efforte maachen, fir d'Unerkennung vun den Diplomer ze vereinferen, awer och dat Ganzt vill méi einfach. unzegläichen. Här President, et ass sécherlech esou, datt d'Gesondheetswiese virun Erausfuerderunge steet, virun Erausfuerderunge stung déi lescht Wochen a Méint. A wann ech iwwer d'Bildung an iwwer d'Konditioune vun der Bildung am Gesondheetswiese schwätzen, da kommen ech net ëmhin awer, Den Elefant am Raum, och nach enk unzeschwätzen, an dat ass den Neibau vum LTPS. Elo wësse mer, datt deen Neibau um Gan ass, datt d'Baggere rullen an datt et an déi richteg Richtung geet. Ech mengen, datt et do vläit an der Vergaangenheet e bëssen lues gaangen ass, datt ech hoffen, datt mer déi Lenteur administrative, déi do deelweis dra war, an Zukunft net méi hunn an datt de Projet wierklech fristgerechtfäerdeg gëtt. Well dat ass, mengen ech, en, jo, hoffentlech kënnt net nach eng Kris dozwëscht, hoffentlech geet et esou weider, wéi dat geplangt ass. An dann schwätzen ech awer iwwert den zweete Volet, deen de Marc Spautz hei ugeschwat huet. Dat war jo net nëmmen de Gesondheetssecteur, dat ass och de Beräich vum Sozio-Educativen. Den Interêt fir Beruffer am Sozio-, Sozialen an am Educative Beräich ass grouss. Mee eppes wat direkt an d'A fällt wann een enker d'Ofschlossklasse kucke geet, dann ass dat d'Gender Balance oder besser gesot an deem heite Fall d'Gender Unbalance. Well mir schwätzen hei dach vun enger Verdeelung vun, an de Minister huet sécherlech méi genau Zuele wéi ech, mee ech hunn dat elo Pi mol Daum gekuckt op de Fotoe vun de Klassen, hat ech esou d'Gefill, et wär e Véierel, dräi Véierel, ee Véierel Männer an dräi Véierel weiblech Schülerinnen. Hei ass also e Beräich, an deem gesellschaftlech Stereotyppen dach nach relativ present sinn. An do hätt een dann och misst ee sech d'Fro stellen, wéi kënne mer de Beruff vum Educateur méi attraktiv maachen, och fir männlech Schüler. Ja, ech weess, weiblech Schülerinnen, dat ass, dat kënnt op dat nämmlecht eraus. De Beruff vum Educateur weist, datt mer e Besoin hunn. Mir sinn och frou, datt mer déi Educateuren hunn, well grad elo och erëm an der Kris si mer frou, datt se Kanner konnten accompagnéieren a grad eeler Leit, mee och jonk Leit. Also ech mengen, den Educateursberuff ass E Beruff, wou een un den zwee Enner vum Liewen, am jonken Alter vill mat hinnen ze dinn huet an deelweis am sozio-soziale Beräich dann mat ähnleche Beruffsbiller méi spéit am Liewen nach eng Kéier ze di kritt. Dat heescht, et ass gutt a mir sollten als Lëtzebuerg och houfreg sinn, datt mer esou eng Offer kënnen liwweren. Ech. Wollt awer just nach ganz kuerz vläit eppes, och wat d'sozial an d'éducativ Beruffer ugeet, soen, an dat, do geet et ëm de Jugendchômage. An do stellen ech mer d'Fro, ob, wa mer déi Beruffer net géife méi valoriséieren, Mir mierke jo, datt eng Demande do ass. Déi Demande ass do, well et kommen all Dag esou vill Honnerte, voire Dausende Grenzgänger aus der Groussregioun op Lëtzebuerg, fir an deene Beruffer ze schaffen. Wa mer déi Beruffer also valoriséiere kéinten, wa mer déi Ausbildung kéinte esou maachen, datt méi Leit et packen, da kéint ee sécherlech och hei eppes maache géint de Jugendchômage, wou Lëtzebuerg haut dach leider déi drëtt Plaz vun der falscher Richtung aus anhëlt a kuerz hannert Spuenien a Griichenland dach bal 25 Prozent vun de Jugendlechen am Chômage sinn. Ech sinn der fest Iwwerzeegung, datt een hei zwou Mécke mat enger Baatsch kéint schloen, andeem een eng Ausbildung méi interessant géif maachen, e Beruffsbild oder Beruffsbiller méi valoriséiere géif an doduercher dann och kéint eppes maache fir Leit, déi hei zu Lëtzebuerg no enger Aarbecht sichen, respektiv se. Ohne amo opzefänken, datt se guer net eréischt an d'Situatioun kommen, eng Aarbecht mussen ze sichen, well se an e Beräich erakommen, wou immens vill Leit gesicht ginn. Ech soen also nach eng Kéier dem Marc Spautz Merci fir d'Initiative an ech hoffen, datt mer haut net fir d'lescht iwwert dat Thema schwätzen, mee datt dat heiten den Ufank ass vun engem Prozess, deen déi Beruffer valoriséiert an hir Ausbildung wierklech an de Mëttelpunkt stellt. Ech soen Iech Merci.
Merci villmools, Här Clement. D'Regierung huet d'Wuert, d'Madame Gesondheetsministesch Paulette Lenert.